Il-kitba għat-tfal fiha bosta sfidi, imma fiha wkoll sodisfazzjon, kif jista' jgħidilna Stephen Lugermo. It-tim ta' Lsienna ltaqa' ma' Stephen sabiex jaqsam magħna l-proċess tal-kitba li jgħaddi minnu U hawn jikteb għall-qarrejja ż-żgħar.
Hija storja ħelwa li marbuta ma' dan Liam, tfajjel ċkejken li jkun imdejjaq speċi u rrabjat minħabba li t-tim tal-futbol sħabu tat-tim tal-futbol ħallewh barra mit-tim. Eh, u allura jmur biex jisu jisfoga ftit u jmur fej il-baħar u waqt li jkun qiegħed hemm jara dan il-flixkun li fih ehm, xi karta ġo fih u jiġbru u joħroġ minnu jsib dan il-messaġġ u jkun messaġġ minant Tony, it-triton, wieħed mit-tritoni tal-funtana li jkun ħarab minn fuq il-funtana u ħalla l-ura żewġ tritoni l-oħra jżommu il-plattin biex imur xi mkien ieħor. Jaqra Tony jaqra din l-ittra, Liam jaqra din l-ittra u jmor u jiltaqgħu. U l-bqija tal-ktieb mbagħad nħalli f'idejkom. Malli ħarġu mill-ilma, lemaħ ġo fih karta mitwija. B'kurżità fetaħ id-tapp u ġibed il-karta bil-mod. Ma damx ma nduna li kienet ittra. Għeżież, ma niflaħx aktar. Għejjejt. Fittxu għejjew fl-għar imwarrab. Niltaqgħu hemm. Narakom. Bil-karta ftit imxarrba, il-firma ma kinitx tidher. Liam qara l-ittra xi darbtejn oħra u ħares madwaru. Fuq il-bajja ma kien hemm ħadd. Xi ħadd kellu aptit jiċċajta. ħaseb bid-daħqa. Kellu ġenn biex imur jgħid lil ta' d-dar b'dak li sab. Id-dwejjaq ta' ftit qabel kien tar mar-riħ. Naħseb l-ikbar sfidi huma l-ewwel nett il-fatt li tidħol f'moħħ it-tfal li hija xi ħaġa mhix faċli għall-adulti ovvjament. U allura trid iżżomm anke f'moħħok meta tikteb iżżomm f'moħħok li tikteb fil-qosor, trid iżżomm l-istorja fil-qosor, għandek bidu u tmiem imma trid iżżommha fil-qosor, trid tuża vokabolarju li huwa maħsub għat-tfal. Fl-istess ħin anke trid iżżomm f'moħħok ix-xeni li ħa jidhru peress li mbagħad wara ħa jkun hemm illustratur li ħa jpinġi dawk ix-xeni. Allura jisek tibnih xena xena f'moħħok. Jisek eh, qed tibni film qasir. Imbagħad is-sodisfazzjon dan huwa ktieb li maħruġ anke mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, allura isib ruħu fl-iskejjel primarji, fil-libreriji tal-iskejjel primarji, u allura s-sodisfazzjon huwa li tara studenti jaqraw dan il-ktieb, jieħdu gost bih, anke kelli okkażjoni nżur xi skejjel u narhom jaqraw u anke tara l-karattru li jkun, il-karattri li tkun ħlomt f'moħħok speċi jieħdu l-ħajja. f'idejn it-tfal. Malli wasal id-dar, baqa' dieħel dritt fil-kċina. Ma, ma, beda jgħajjat waqt li jxejjer l-ittra f'idu. Ara x'sibt fil-baħar! Ħadd ma wieġbu. Ommu u ħutu kienu ċċassati jħarsu lejn it-television. Oħtu Ruth għamlitlu sinjal biex jiskot u reġgħet tefgħet ħarsitha fuq l-iskrin. li jiem għamilt bħalha. Infakkarkom li ninsabu f'xandira diretta mill-Belt Valletta fejn dalgħodu n-nies sabu quddiemhom xena li żgur qatt ma stennew, kien qed jgħid il-leħen tal-ġurnalist. Fil-pront ix-xena nbidlet u li jiem ara fil-funtana tat-Tritoni fid-daħla tal-Belt. Imma stenna ftit. Illum kellha xi ħaġa nieqsa. Wieħed mit-tliet Tritoni ma kienx hemm.